Tha, Uaimechang Peniel Branch te an ni a. Aw, Janina Peniel Night hmang tura Peniel Veng mipui te, helai hmun a rawn kal khawm zawng zawng te chibai tha ber kan buk cheu a, Janin hun hlim tak leh lawm taka hmang theuh turin duhsakna sang ber kan hlan cheu ni. Peniel Uaime Changtena tuna opening song mawi taka an sak tak khuahtu kha Pu Si Zautea, Pu Si Hmingthan Zau a a ni a. A pualin kut i han beng leh hrim hrim te ang u. Aw, a lawmawm e.
Zanin hun. Hlim taka hmang turin veng chhung mipui helai hmun a lo kal zawng zawng te duhsakna kan hlan a cheu. Tunah chuan hun serh kan hmang anga hun serh leh member boral te sunna hun hmang turin Pu Biakhnim Thanga hauhnar kan sawm anga lo chhuak zel a. Hun serh kan hman zawhah hianin Malzai nula M Lalrinzualin a rawn zawm nghal dawn nia Pu Biakhnim Thanga hauhniar i lo sawm ang. Zaninah helai hmuna Peniel night hmang tura lo kal khawm zawng zawng te chibai kan buh cheu a,
hlim tak leh a âam taka hmang theuh tur pawhin duhsakna kan hlan nghal cheu a. Hei, a hmasain Peniel Knight han tih hi a ropui dangdai hle ngen hria a. Veng dang, veng bila hun hman ang programme pawh ni mah sela Peniel Knight han tih taka hi a veng dang tena an neih loh hi kan nei tlat nih hian kan hria a. A chhan chu Peniel han tih chu kan hria nga Bible-ah an lanna pawh kha, Hming duhawm ber hming duh aah thlan awm ber mai kha nia awmzia kan hre vekin ka ring a Penial khaw danga awm te Hnathial khuaah hian Penial veng a awm tih hre lem lo te phei chuan Penial night an han han tih ringawt phei kha chuan engemaw Program, Gospel program hlim awm tak anianga tih theih tur mai kha an niin ka inhria a, amah chu keimahni ka inhrechiang a helai ah Peniel veng Branch yma tena buatsaih hun hlim awm tak anihna a hretute kan ni a. Zani nunah hian hei kan ngaihthlak ang khan hun serh leh member kal ta te sunna hun kha han hman kawp tur a nih vang khan tawngkam pawh tlem in han tih danglam ve deuh, han then ve deuh te kha an ngai dawn a. Tichuan Pathian thu han chhiatna leh tlem han tawngkam hnih khat han sawi zau lawkna kan han nei anga chu mi zawhah chuan kan member. Kalta te, sunna hun te kha kan hmang chho dawn nia Pathian thu lo chhiar ila. Tin ani chuan lo kal ta che a ti a. Petera lawng a ta chu a chhuk a, Isua hnen lam panin tui chungah chuan ke in a kal a. Nimahsela, thli tleh chu a hmuhin a hlava, tin a pil dawn a. Lalpa mi chhan dam rawh tiin a au ta a, tin Isua an a ban ta nghal a, amah chu a chelh a, a hnenah nang rin tlem engah ngei rin hlelh le? a ti a. Helai chang kan han chhiara hi chang lar tak mai a ni a, sawihlawh tak mai a ni a. Petera hawi lo tur, thlir lo tur lam a thlirna kha A kan sawi thin a, kan ngaithla fo in ka ring thin a, zan in airuah chuan helai a han thlan chhuah kan duh zawk a chu Peter a nuna duhawm tak thil lo lang a chu che chhe viau che sual viau ni ang lang pawh kha ni se la a tawpah tui a an pil dawn khan Lalpa min chhan dam rawh tiin a kut phar in Isua hming hi a lam tlat a, Lalpan a chhan dam Lal Isuan a chhan dam a ni tih hi. A rawn lang a ni. Helai hi a duhawm hi ka ti thin a, hei zan hi nunah pawh hian mi tam tak kan lo kal khawm a, tha lai rual te a tam zawk kan ni a, naupang lam te pawh kan ni a, khawvelah hian hlimna te kan zawng thin a, kan tlan thin a, mihring hian hlim hi a mamawh a, chutiang programme te pawh kan siam thin a, kan buatsaih thin a, sum tam tak sengin tha leh tui tam tak seng te pawhin, Kan buatsaih thin a ni. Amaherawh chu hlimna tluan tling a hi khawiah hian nge awm a tih lai te pawh hi kan zawn thiam, kan chhut thiam te pawh hi a pawimawh ta le in ka hria tun kan khawp vel a. Kan sawi pel lawk duh chu hmania hi kan fapa hi Aizawl atang in lo haw Christmas hmang turin Mount Carmel ah hostel a awm a nia. A rawn thlen thlai a thu min hrilh hi tun thleng hian ka rilrual a riak reng a chu chu. Hawlsawng pahnih zirlai an ni a, tah chuan hostel an awm a, an thian pakhat an kawm ngaih em em nungchang tha tak mai a, mi ngawi chawi tak mai pawn pawh chhuak zin zin lo a khah meizial a lo zu ru ve tlat mai a, tah chuan an hotu ten an man a school atang in an hnawt chhuak a, school dangah te chuan an han in admit a mahsela hun rei lo te ah khan. Amah intihhlung thu a kha kan hre ta mai a tih ka rilrui khawih hle mai a. A dai a rah bik kha lo tleu palh pawh ni se, dan kha lo bawh chhe palh pawh ni se la, a khawhawi a thlir dan kha lo dik lo pawh ni se la, Isua auh tur a awm tih kha thil hretu awm se la aw tiang khan a awm lo tur tih te kha ka rilrual awm vang vang. Zanin hunah pawhin a diknak chuan hlim te kan dual, hlimna te kan zawng thin a. An ina takah chuan a. Di tawng lo val kan rui, di cham buaipui tiin han su nghawng nghawng thin mah ila, a tukhuan lo var chuan beidawlna leh engemaw te pawhin kan nun hi a nang thei tho a ni. Chu ngunah chuan kan hriat reng a kan duh chu Isua a awm, chhandamtu Isua a awm a, Lal Isua auh tur a awm a ni tih hi thalai rualte helai lo kal khawmte hian kan hriat a van pawimawh tak em. Tunhunah hian kan hri vei tam tak chu rilru lam harsatna te, Thil tam tak vei leh khatianga inbuaipui ngai te pawh kan pung zel a, kan pung zel dawn ni te pawhin a lang. Heng zawng zawngah hian thlamuanna dik, thlamuanna tak a hi kan zawn a, kan um a, kan hriatchian hi a vawn pawimawh em tih lai hi a hun hmasa lama kan sawi duh kha a ni a. Zanin hunah hian kan sawi tak ang khan dinhmun inang lo tak tak kan lo kal khawm a, a then te chu a, Hlim taka han lam leh han sa hawk nghal te pawh chak tawh te pawh kan awm mai thei a, a then chu kan ngaihthlak ang khan mittui nena helaia hun hmang mek te pawh kan awm ang tih a rinawm a. Chu chu Peniel Branch YMA hian a hre renga zan in hunah hian helai hmuna zan in huna tel ve se, he hmun tei hmang ve se kan thian, kan u leh nau, kan pa, He hun hmang ve sia tih ngawih ngawih te kan nei a ni. Chung te bual a hun han hman pawh hi a tha a ti a, kan theih nghilh lo a ni tih lantir nan a hun kan hmang dawn a ni a. Chung te bual a kan a thu tlem tawngkam ni khat a kan sawi duh chu Chung khalpa te tan chuan tih theih kan nei tawh lo mahse chhungkhat leina thian leh tha te lai hmuna lo kal khawm te kan hriat atan kan duh a chuh. Harsatna leh lungngaihna mang anna ten min tuam kan nun a tuam mek lai pawh hian Samsomriat leh palihna khan nangmal chakna neitu chu eng a thawl e. A thinlung a zaiawn panna lam lian awm a te chu Chahna ruam chu an zawh in tui hna awmna te chu an siam thin a ti. Chahna ruam hmun ah hian tui hna thar rah hi a lo awm thin tih lai hi Pathian tui min kawh hmuh tum a ni a. Hlim leh lawmna ringawt ah hian tui hna thar hi chhar tur hian kan Pathian tu hian min zir tir ber lo va. Heng zawng zawng ah hian tui hna thar. Chhar tura kan inbuatsaih theihna tur atana Lalpan Kawngbin buatsaih te kan hriat chian a pawimawh hle hian ka hre thin a ni. Rawngbawl tu lar tak Frank Ellsworth Grave-a hi kan rianga hla ropui tak phuahtu a nia. Lungaini leh lawmlaini hian la li chuan min kalsan ngai em? Tih hla phuahtu kha ni a. Hei hi a chanchin tlem han sawi lawk leh tawngkam ni khat lawk lekin rawngbawl duh hlawh tling a ni a. Frank Ellsworth a hi a nihna a hming an kohnaah chuan Sunshine Minister tih in an ko thin a ni a. Rawngbawlpui te chuan mite tana nun pe thin, mite tana mi kitte ti hlim thin, mite tana eng pe chhuak thin a ni a. Chutiang ang hming hial an phuah rawngbawltu ropui tak rawngbawltu hlawhtling tak kha a ni a. Mahsela, a chungah vanduaina kan ti dawn nge rawn thleng ta tlat mai a. Kum thum kum li chhung khan a chenpui te, in khata a chenpui te kha a chan vek mai a ni. An kalsan ta vek mai a, nun khawharin hun a hmang a. Chutiang a hun a man lai chuan mittui nen Sunshine Minister-a khan a la thuak an muang khan ka ka kawng a lo thim. Zan khaw hun a man mek lai chuan a thil tawn a hun tawn kha an ngaihtuah a. Tah chuan Lali chuan min ngaihtuah ngai em? Lungaini leh Lawmlaini te Lali chuan min ngaihtuah ngai em tih kha zawhna a inpe a. A chhahna chu aw min ngaihtuah tih ka hria tiin. chhanna a lo pe thei ta a ni. Chu Sunshine Minister-a chu a rawngbawlna pawh a lo zau ta. Chutiang hun atanga tuina thar an chhara chu khawvel pumah heng a hla te pawh i lo darh ta. Keini Mizoram ram kilkhawr takah pawh a hla te pawh hi nung takin kan sa chhuak thei a ni. A rawngbawlna zau zawkin a lo inhawng ta zawk a ni. Chutiang ang te pawh chu kan hun tawnah hian kan duh loh tawk thil te pawh a lo awm thei a. A kan duh miah lo, kan thlan miah lo thil te pawh a lo awm thei a, amah erawh chu a thim zawng a thlir lo va, hun lo awm leh zel turah Lalpan tui hna thar min buatsaih saka te hrefiah thiam zel zawk theih tura kan in buatsaih a pawimawh hle in ka hria e. Tun hunah hian helai lo kalkhawm te a thei thei a kan thutmun aṭangin kan ding anga kan member kal ta te a sunna hun kan lo nei nga an hlimthla thlir chungin A kan la ding anga tichuan an hlim thla te kan thlir anga chumi zawh chuan tawngtai na neiin kan za vai kan la din chhun ka tawngtai na kan nei anga tichuan helai ka hun hman chu kan duh tawk mai dawn nia kan za in lo ding ang ule thawm kha han chhuah tawh lovila.